Selamat datai ba Ruai Daha Imun. Cerita tu semina cerita karang aja alu nama enggau menua, semina nama kelulu aja nadai besangkut paut enggau orang ka agi idup tauka orang ke udah nadai. Anang ne ingat like, comment, share enggau subscribe. Au kita meh kita ke ninga cerita aku.
Nyadi kelia ba siti rumah panjai bisi siku indu benama Megan enggau laki iya benama Juping. Seduai udah lama jadi melaki bini tang seduai alu empai bisi anak. Seduai pen berunding deka ngiru anak tang seduai enda nemu anak sapa ke deka diru seduai. Enda mung ukai ga lemai nya. Bisi petunggal juping ke benama Juyan enggau laki iya ke benama Sumping nemuai ngagai seduai maya nya Juyan sigi udah reibat nyadi. Kandung Juyan tu udah mangai lapan bulan. Juyan enggau Sumping ke nemuai tu madah deka meri anak ke dalam kandung Juyan ngagai Megan enggau Juping laban seduai udah bisi mayuh anak. Nyadi Juyan enggau Sumping bisi dua belas iku anak nyengkaumka agi dalam kandung Juyan tu ke tiga belas iku. Kebuah seduai meri anak, seduai ngagai Megan enggau Juping laban seduai bisi tedingaka orang madahka Megan enggau Juping deka begigaka anak Iru. Sepengudah anak Juyan enggau Sumping ada, Megan seduai Juping pen. Nempat nepatka janji semaya seduai deka ngambi anak nya sepengudah anak nya ada. Sepengudah seduai ngambi anak nya, dia megan enggau Juping meri nama Gayu ngagai anak nya. Eh, Ngayau, aku Gayau. Betaun-taun, Gayau pen nyau ga berangkat bujang. Gayau pen alu bebini jadi enggau siku indu ke benama Jelembai. Seduai ke jadi melaki bini baka orang bukai, mega seduai bumai betaun beridup baka orang bukai, semelama seduai jadi dia deh jelemai pen alu ke tubuh bisi. Bisi deh malam siti juping enggau megan bisi mimpi. Dalam mimpi seduai betemu enggau siku indu tuai, nyadi indu tuai nya dipeda seduai iya buban banan nadai selamba buk iya. Bisi chelum. Dia indu tuai dalam mimpi nya pun bejaku, Igat, Juping, Endu Megan, seduai enda tau tuai uchu indu. Nyadi, uchu seduai ke ka ada nya indu. Seduai enda tau enda meri uchu seduai ngagai orang. Endu, Igat, ingat pesan aku. Alu enti seduai enda meri uchu nya ngagai orang, Dia rumah panjai kita deka angat, pia ku ini indai tuai nya. Wai madah ke megan enggau Juping. Seduai pen lalu tedani. Seduai ke dani sereta seduai sereta seduai melaki bini iya pen berunding nama tuju mimpi nya. Seduai ke bemimpi nyelai baka nya nyau ka tiga malam bejurut-jurut. Pagi nya, seduai pen bela berunding. Aku sigi enda meri uchu aku ngagai urang udah ga nya siku udah nya siku iku uchu tuai aku sanggup ku parai amat meh uchu aku enda empu urang pia ku Juping. Nyadi mega antu nadai ga memunyi iya semina nitih ka jaku laki iya. Berapa hari udah nya, menantu Megan enggau Juping jelembai pun beranak nyadi amat meh jaku ini tuai dalam mimpi seduai. Udah jelembai beranak, dia jelembai alu nyium anak iya, iya pun alu madah deka meri anak seduai Gayau ke petunggal iya. Laban jelembai enggau Gayau sama bisi mimpi ke sama enggau entua iya. Tang entua iya, Biar meh nyawa aku diganti sanggup meh aku, ku entua iya ke laki. Entua iya ke indu pen jaku, Enda udah ga nya anak tuai nuan. Sanggup kami duai apai de lenyau nyawa ari ke lenyau cu, pia ko Megan ga enggau Sabah Sabek enggai meri ucu seduai ngagai urang. Enda mukai mukai, malam nya sida serumah begau ninga munyi kayu terempas ke chukup iya penyaris ba belakang rumah panjai sida. Pagi nya. Sida begau laban entua jelembai ke laki parai tinduk. Lemai nya, entua jelembai ke indu luput enda tepadah kediri empu alu nadai. Au. Udah seduai laki bini nya dianjung orang ke pendam, malam nya rumah panjai sida. Ditiki uduk atas atap. Mayuh orang ke ningai Juping enggau Megan enda mukai-mukai bisi siku mayau sida serumah alu meraka banggai niang Juping enggau Megan. Betaun-taun sida serumah aya ka nyauka setiap bulan sida serumah bejurut nadai. Meda utai ngenyelai nya. Sida serumah pen begiga ke Manang laban deka berintu ke rumah panjai sida. Maya Manang ke ngintu rumah panjai sida, dia Manang nya madah sida mesti pindah ari rumah panjai sida serumah pen alu mambut. Alu begaga ke rumah panjai baru sepengudah sida ke pindah. Nadai siku sida serumah berani nyenguk rumah panjai lama sida. Nyadi kenu ku cherita. Sida maya nya bejalai ke babas tepansa ke rumah panjai nya, sida bisi meda ba tengah-tengah rumah panjai nya bisi kayu tumbuh. Kayu nya lalu dibalut akal kara. Maya siang, rumah panjai nya sunyi, tang maya malam hari rumah panjai sida bisi api pelita. Nah, sapa ke diau dia? Orang diau dia udah gemambut. Kenih tau bisi api dah ba rumah panjai nya. Nyadi, rumah panjai sida chapuh baka ke bisi orang dalam rumah nya tang sida enda berani ngabas orang uh, pia ko cerita sida ke bejalai tauka mansa rumah panjai lama sida. Bisi ga sekeda deka nguji ngambi barang sida ketinggal tang enda ulih laban maya sida tama ke ruai rumah panjai sida chukup pemeresi. Maya sida deka ngambi barang sida, barang nya berat sereta makin lama sida megai barang ke deka diambi sida ngasaika barang nya deka eh ngasaika barang dipegai sida angat. Asai ke ngenggam bara api maya sida ngelekaka barang nya, sida lalu ngasai nadai nama-nama utai tau. Nadai angat agi nadai semina. Suah sida lalu nguji kenu becerita. Nyadi nangka ditu aja cerita kitai. Terima kasih ngagai kita ke ninga cerita aku enda laju enda badu nyukung aku. Terima kasih besai. Bye bye.